Эй, дустым, нәк солай булды. Эй, нәк әкияттәге кебек булган бит бу синең. Ә? Мыек каласыланып калмадымы? Юкмы? Эй, балакай, нишләп тәлинкә гаепле булсын соң монда? Соң бит инде сиңа яраклы тәлинкәләр дә бар хәзер, торна дустым. Эй, дуслар, сәлам! Әле сезне күрмичә дә торам икән. Менә Торна дустым кунакка керде әле. Гали Галимович, бу хәлне син генә чишсәң шешәсең ди. Менә уйлап кара әле, нишләргә миңа ди. Тиеннәр бәби чәенә кунакка чакырдылар ди. Ә бөтен ризыкларны тәлинкәләргә салганнар. Мин чүпләдем, тык тык тык тык, чүпләдем, чүпләдем. Бер ризык та ләкмәде ди. Мин ул тәлинкәләрнең бөтенесен дә юк итәм ди. Миннән көлеп йөрмәсеннәр ди. Нишләп мине көләләр алар ди, ә? Хм, юк инде, юк торна дустым. Монда тәлинкәнең бер гаебе дә юк, берүк кызып китеп эшне генә боза күрмә, яме? Тәлинкәнең бер гаебе дә юк дип мин сиңа әйтәм. Кара әле, тәлинкә дигәннән. Әйдә тәлинкә турында видео карап алыйк. Ә? Бәлки синең дә фикерең үзгәрер аннан соң.
Беренче тәлинкәләр моннан унике мең ел элек барлыкка килә. Алар ярымшар формасында була һәм кызыл балчыктан ясала. Соңрак тәлинкәләрнең астын яссы итеп ясый башлыйлар. Мондый керамик тәлинкәләр бик уңайлы була. Алар дым үткәрми, ис сеңдерми, ризыкны суытмый, кулларны пешерми. Борынгы Грециядә керамик савыт-саба ясау өчен беренче җайланмалар уйлап табыла. Тәлинкәләргә хайван һәм үсемлек рәсемнәре төшерелә. Алар танылган идарәчеләрнең һәм олыларның сурәтләре белән бизәлә. Моннан 2600 ел элек Кытайда Фарфор уйлап табыла. Фарфордан нык һәм җиңел тәлинкәләр ясала. Алар матур рәсемнәр белән бизәлә. Нечкә, аппак фарфор тәлинкәләр уттан да, судан да курыкмый. Аларның кайберләре хәтта безнең көннәргә дә килеп җиткән. Ә менә Европада озак вакыт тәлинкәләр булмый. Алар урынына өстәлдәге уеннар яисә ипи катысы файдаланыла. Европага килгән беренче керамик тәлинкә Кытай императорының француз патшасына бүләге була. 15 гасырда европалылар тәлинкәләрне агачтан яисә аккургаштан ясый башлый. Бу савытлар ризыкны өстәлгә чыгару өчен генә кулланыла һәм табын янында утырган кешеләр өчен уртак була. Өлеш тәлинкәләре соңрак ясала, тик алар түгәрәк түгел, ә квадрат формасында була. Патшалар өчен тәлинкәләр алтыннан һәм көмештән ясала. 19 гасырда фарфор Европага килеп җитә. 18 гасырда фарфор тәлинкәләр күпләп җитештерелә башлый. Бүгенге көндә тәлинкәләрнең ниндиләре генә юк. Алар керамикадан, Фарфор, металл, агач, пластик, бәллүрдән ясала. Хәтта кагәздән ясалып бер генә тапкыр куллана торган тәлинкәләр дә бар. Нәрсә салуына карап, аш, өлеш, чәй тәлинкәләре була. Әле тагын балык һәм ит, спагетти һәм йомырка өчен махсус тәлинкәләр дә бар.
Хе-хей, дуслар, әле тагын беләсегез килсә, декоратив тәлинкәләр була. Алардан ашамыйлар. Гадәттә аларны мотор булсын өчен дип, бизәк өчен дип мин шунда истәлек өчен дип мин инде мотор урынга иң күренә торган җиргә диварга элеп куялар. Әйе, Хе-хей, торна дустым, мин сиңа менә шундый тәлинкә бүләк итәрмен әле, яме? Син үзеңнең шул тар муенлы чүлмәгеңнән генә аша инде.